Diolch. Dda bod ni 'di dod i'r rwd wedyn, 'sa chdi dal ar llawr y selar. Heblaw amdana chi bydden ni ddim yn y selar yn y lle cynta. Howdy partners! Croeso adra. Dim rwan Arthur. Jet lag. Fuoch chi i Las Vegas do? Naethoch chi yrru llun o'r bath crand 'na yn yr hotel. Wel o hwnnw de yn wel Yy yn iawn yy chydig bach fatha front rail stalwm jyst bod o yn fwy o seis. Dwi'm i fod i ddeud hyn 'tha chdi iawn? Ond ma' gin dad canser. Helo, da chi drwodd i Myfs? Haia, Myf, fi sy 'ma. Alli di ffonio fi nôl pan gei di hwn, plîs? Ar y ffowc! Soniodd yr arbenigwr rhywbeth am ryw ysbyty yn yr Almaen sy'n cynnig triniaeth breifat ond Mae'n chwe deg mil. Sa fo'n gweithio? Dw i'm yn lawer rhy ddrud. Wel, 'dan ni 'di sefydlu tudalen, 'de? Fel bo' pobol yn gallu cyfrannu at dy driniaeth di. A ma' Dani 'di roid pum can punt yn barod, a dwi 'di neud 'r un peth. Trystan, dyma Brenda. Brenda, dyma Trystan. Sbia arno chdi, oedd isio ci. Ie. Cue the speech I told you so, a dog is for life, not just for Christmas. Alti, please, just cymryd ti, just am heddiw. Yn aftra. Rhaid chdi just gadael i yn y fflat. O'n i'n gobeithio fyst ti'n helpu. Jyst am heddiw. O na. Fine. Jyst paid bod yn flin efo fi pan fydd y piranha yma di cau'r scatter cushions i gyd. Hmm? Au! Cymru! Ah! Kelvin, beth ti'n neud? Nes i agor yr amlen do. Wel, lwc sbod i wedi, de? Da ni'n gyhogyn! Wel, da ni'n gyhogyn! Yes! Hei! Da iawn chdi, boi! Ond dwi'n synnu, de, bod Ben di llwyddo dy dwyllo di. Mae'r dyn yn sâl! Dwi'n i weld o bob dydd. Dio prin yn bita, rhei diwrnodau dwi methu codi o'i wely. Wel, deud i mi ŵan, Taswn i eisiau cael gafael ar record feddygol de, sut swn i'n rhoi cwmpas i? Hyn, mae hyn yn mynd â pethau rhy bell, Arthur! Wna i brofi bob dim i chi. J- jyst gad i mi... Na, Arthur! Fi angen rhywle i aros. Alla i... Wrth gwrs. Ceisiwr. You are gonna get that money. I promise. And soon. Ti'm yn fêt i fi. Ti'm byd i fi. A dwi byth isio gweld chdi eto, iawn? Iawn, Caitlin? Elliw? Ti'n dda ma ta? Nath o adal hi'n stafell fi. Ti'n gwybod fel mae o. O. Reit, na i roi e iddo fo pan 'nai weld o. Dw gorffan efo chdi. Paid a ffonio fi, achos nai'm newid yn meddwl tro 'ma. Paid a crio. Lle dwi 'di cyrradd? Penmon. Bron. Dwi yn Bathra! Ti'n gneud yn ffab. Dwi 'di ca'l benthyciad yn erbyn y busnes gin y banc i elpu dad. Ti 'di be'? Nes di ddeud na mond pump can punt oddach chdi mynd i roid. Wel, ma' cymysgu pres a teulu yn anodd, ond... Ydi o! Ydi o'n anodd? Dyn ni 'di ga'l galwad gin Heddlu Lancashire. Ma' nhw 'di ffeindio corff Tammy. Tammy. Yn ferch i chdi. Wyt ti 'di bod mor ofnadw! O dwp! Yn credu popeth! Nes i lyncu'r cyfan! Nes i goelio bob un gair i dod o mochyn celwyddog na! Ie, bai fe yw hyn! Ti'n pissio Just gad fi fod, plîs. Os o'ch chi'n dod o hyd i rywun sbesial, daliwch eich gafael yn yr hapusrwydd 'na. Sypreis!